2002 L-art tiġi rilaxxata minn requisitioned land, tabilħaqq tajjeb ukoll ninfurmaw in-nies requisitioned land x'inhi. Requisitioned land dik kienet biex jinqata' l-blat u jsir il-breakwater ta' Ħondoq. Sewwa. Issa l-breakwater ta' Ħondoq bħalma kulħadd jaf, ilu ma għamul hemm, jien għandi 60 sena jiġifieri hemm qrib 50 sena, u l-blat tiegħu għadu mhux 99 percent, 100 percent għad dik laqqas tara xejn minnu m'huwa mmermer, jiġifieri kwalità tajba ħafna dak il-breakwater. Li ġara jien nifhimha u nixtieq insibha x'imkien. Il-kundizzjoni x'kienet li quddiem Naturalment jieħdu l-blat, ħaġa sewwa, għandna bżonnu Għawdex, kellna bżonnu, huwa neċessità llum lanqas tgħaddi lanqas biss taħseb li tgħaddi mingħajru. Mhux hekk? Imma mbagħad nifhem jien li wara li ddubbajt bil-ħaġa messek tarġa' tirrotorna kif kienet bejn wieħed u ieħor lura. Imma ma sar, dan ma sarx. Dejjem ħallah John mitlu hekk biex Jgħidu hemmhekk derilikterja u bittik la tek nibnuh biex insebbħuh. Ġifieri inti taħseb li saret bi strateġija li iva, iva. ntalaq il-ħondo. Hekk nemmen iva, iva. Sewwa. Ġifieri kien hemm dan l-iskop li nħalluh jintalaq biex imbagħad eh, ikun is-sens negozju minnu. Jiġi xi hero u jgħidilna ara kemm ħanġibulkom sabiħ. Sewwa. Issa, fit-2002, insomma, jidħol l-ewwel, tidħol l-ewwel applikazzjoni. L-ewwel applikazzjoni kienet għal minn għalija ma nafx kemm il- ma nafx kemm il- naf li kien hemm marina żgur. Kien hemm jekk tista' ġuli nitella li waħda. Hemm lista sħiħa. Laqqas biss ta' nagħti ġifieri. Mela, shortly after, le, MERPA received an application to build a yacht marina, a hotel, mela hotel minn għalija kien fih 195 rooms, jidhirli, u 283 villas, 283 villas, flats and bungalows. Okej.

U kien għamel Cappellan of Malta minna li jom mux u dak xo. ċamel? Kien kiteb ħafna eh, U kiteb ħafna fuq il-soċieta Maltija u kif taħdem u għala ħafna kritika ta' ġiviri dwar l-affariet li għal. Pero jekkum bat ġuli nistajtella naqra l-kitbiet ta' Bosovan, Bosovan, minn għalija. B-O-Y-S EVVAIN. Eh. Imma semma ta' diversi drabi ma l-għol darba li konna semmejnieħ ma' Dr. Albert Bell. Mela, mela, il-lukanda kienet 110 eh, bedroom hotel set on 9 floors. Respect. Papa, let ta' nine floors emmek ta' Mela, 25 self-catering villas, 60 self-catering apartments, 200 multi-ownership residential units. Dak fil-bidu. Ok. Consisting of apartments, maisonettes and bungalows, over 1,200 underground car park spaces, a chapel, importanti, meta tkun trid tibla l-alla trid mort erru kol, administration offices, shops and restaurants. Issa, trid tqis ukoll darba oħra li meta kont għax imbagħad bdejt nitlob bħala moviment ħarsin ħondoq inkun fil-laqat. Darba minnhom. Zom, zom, zom, għax qed naqbżu biċċa mill-istorja. Il-moviment ħarsin ħondoq x'inhu? Issa, dan li ġara kien Kien jid, kien batalja Don Anton Refalo, Don Anton Sultana, għax kien sema ħafna affarijiet għaddejjin li ma kienx hemm ħeġġa biex nipproteġu dik l-erja. U tkellimna, tkellimna fit-tul, u hu ħareġ bl-isem tal-Moviment Ħarsien Ħondoq, il-grupp. Sewwa. Jien li għamilt ingħaqadt ma' erba' ħbieb xen speċjali jiġifieri ħbieb li nafdaw. Konna konna konna nintaqgħu id-dar tiegħi. U eh, bdejna nintaqgħu u ngħidu x'nagħmlu u bdejna. Kontu nkwetati? Ma tafx li tinkwieta. Eh, Ntqajna u ddeċidejna li nagħmlu petition fis-spiċi nistaqsu lin-nies ta' x'jaħsbu fuq il-proġett ta' Ħondoq ir-Rummien. Fil-bidu meta beda dal-moviment kemm kontu nies? U kemm konna forsi sitta, tmienja, tmienja, ma konniex nies kollha għandna żmien nies li veru jħobbu l-qala,